Ladies and gentlemen, we are back again naMuvhangeri Marufu on our new show. This is a spiritual show, it's not a performance. Inonzi iyo magwaro nemukamburi. Muvhangeri, togamuchirai. Ziko. Vanhu vobva vada vabvisa W pana magwaro. Ya, yeah, vana vajaira drama saka. ndo kunonzi kuora kwemufungo ya like mazuva ano abhaibheri rinoti eh, man's mind was mm. now continuously evil mm-hmm. hanzi ndangariro dzekufunga kwemwoyo yavo dzaa dzakaipa nguva dzose so probably ya mm-hmm. ndo patasvika newano yavo but he came under fire aka over the name roti mukamburi eh, what's your justification over us choosing that name ngade takashandisa zita rimwe rekunzi hanzi rine umwari rakafanana nekuti tongoti muvhangeri or munhu wamwari but akachuza mukambori ah, no i think jesu anoti ngwara ise nyoka mm. uh, asi mururame senjiwa mm. so kana ukazotsvaka nyoka ndidhiabhurosi mm. sa panonzi be wise ese sepani pari kutonzi chenjera ese machenjero akaita satani mm -hmm. but in the process you must be righteous as a dove as a dove so jesu arongoti is how the devil also captures the world mm -hmm. use the same strategy mm -hmm. yokukapture vanhu havauyi yeah. saka vanouya achida kunzwa kuti apa anga achidzimukambo ndopatinobva tavabata ipapo

you know. picture rikutenderera mamborionewo here iri rikunzi um, maponga ndiye wich doctor yeah. ini ndini sda yeah, I think of hanzi mamakurirwa nachiwenga pamahayana yeah, i think also rine controversy because riri kuisa sda paneni mm. but when we went kudebate mm. we were so clear mm. kuti hatisi kuenda tiri under um, uh, zita rechechi mm. so patakaenda kunoita discussion actually takatotaura tis a discussion though mm, probably pamwe my opponent angava for a debate mm. but ichitakaiva for a discussion mm. yeah, you know, vanhu vanenge vachingoti pamwe tikuramba tichitaura nyaya idzi uh, tinotraya kudraw attention but takaenda for witnessing for the mm. truth not under any church we not send by the church mm. so rekava rakati marufu sda mm. i think vanhu varongotsvagawo kurowa nemasystems tichaone rima mamwe madebates as we go forward yeah we are also engaging uh, there's a muslim guy uh, whois following our work uh, whois also requesting for uh, a national debate

you know so ndo nyaya yacho saka tichaona kuti whats up with them because vari ne the question yekuti jesu ndiani ladies and gentlemen what is going to be shared here is very very important and far above being important this a different show quite different from manyenyenye ane ndichimboita hangu panapa nekutamba kwane ndichiita tokona tichinyemwerera hedu but mascripture panapa ari kuvhurwa and all scriptures are inspired by chii by god so zvinogona kunge zvichiita kunge zvinhu zvevanhu vanongotsvaga mbiri kana kutotsvaga mm. monetization mm -hmm. but hanzi napauro i rejoice nevertheless that the yeah. word of god is preached never yeah, izvozvo either in pretense or in chi in mali so ndo chirongwa chinyowani chatiinacho chinonzi magwaro nemukambori number iri kubuda pascreen ndo no number yamunokwanisa kusenda maquestion enyu ane chekuita nezvatinenge tataura or zvinhu zvinenge zvichikunetsai or you want to be part of whatever that will be happening here or you want to discuss tikangotenga rimwe sofa rechi3 or rechi4 ndopa tichazovhura malines for vanhu vanenge vachidada se vanenge vachida kujoina muvhangeri last week we were talking about what Yeah, last week tatiri kumbotarisa hedu mafambiro ari kuita maworld events um, mm. and we appreciating bible prophecy mm. based on zvatakapiwa najesu pana matthew 24 because i think hondo yekuiran mm. yanga yaita draw many minds mm kuti ave involved pfungwa dzevanhu vazhinji wakanga wapinda munyaya iyi mm. so isenge na ah ngatibvunze kuti bhaibheri rinoti chii mm. panyaya iyi mm. um, but atiri kuti we're talking more of preparation mm-hmm. of the end that is coming we believe kuti mafambiro ari kuita nguva eh, eh, nguva dzafamba zigo mm. eh, nyika yakuda kunoguma you see that's why it's important tiite platform inei so it's also a platform of preparation iplatform yekuvhura zvakavanzika panguva ino yekuchechi kwenyu inini kusda yeah. even though this is not an sda program mm -hmm. it's a sigo and mvangeri program yeah. pane wedra munoticha dzisingaite munonzi present truth yeah. panguva inoi yatiri inoi tomboti ndabata bhaibheri mm -hmm. magwaro andava kufanira kunge ndaakunyatsonzwisisa panguva ino yatinoti word of the season ndeapi ya yeah. Um, it's a difficult question because tiri kuadressa of course tine vanhu vari uh, in different understanding but

kuti jerusarema richaputsika rinhi mm. tiudzei chiratidzo chekuguma kwenyika mm. wotiudzawo chiratidzo chekuuya kwenyu mm. you see so maevents ari kubva jesu achingofa ad 17 ndopatinoona jerusarema richiwa mm. saka maevents ari kutanga kutaura jesu kubva pakawa jerusarema mm. kusvikira pazviratidzo zvokuya kwake mm. kusvikira pachiratidzo chezviratidzo zvekuguma kwenyika mm. kusvikira pachiratidzo chekuuya kwake

Inotaura wisdom yaSatan ichinzi ane anonzi wakaodza uchenjeri hwako. You corrupted your wisdom. Saka Satan ane inonzi corrupted wisdom. Saka paya patinoti chakapusa Satan tichiimba kuti Ah. chakapusa. Tinenge tichitochiteerera. Asina understanding. Dai Satan anga akapusa. Mm. Adam naEva vanga vasingafaniri kudya muchero. mm-hmm. ende jesu anga asingafanira kutumwa mm. kuzotinunura mm. zvinokureva kuti weare actually fighting a terrible creature but of course tichada kuti titarise episode iyoyo tinenge tichitarisa mm. tichicombera jesu nasatan we see also the strength and you are going to see kuti kana usina divine power in you you cannot defeat this creature it's very terrible it's a terrible creature and we need also to look into that but um, i think time ichatibatsira kuti tizotarisa sezvo vanhu vanofanira kuziva kuti what are we getting into uh, bhuku rarevelations rakanyorwa nani bhuku rarevelations uh, john the revelator anonyora uh, because anonzi zvawaratidzwa uzvinyore mm. uzvitumire kukereke nomwe mm. dziri paasia you mm. find that information pana revelation chapter one right. john the revelator ndiye here john mubhabhatisi no vakasiyana john the, Bap- john the baptist uh, mwana waelizabeth nazakaria mm. john the revelator eh, ndiye akanga aine vanonzi john najames mm. masons of thunder mm. vakanga vachiita business napeter pa, pa eh, gungwa regenesaret mm. vachitaura ndo you remember the first miracle of jesus mm. uh, in the sea of course we know jesu akaita miracle pa um, pakana ndofiti miracle yake but uh, miracle ye the sea of, uh, of, of, of genesaret jesu ndo paakaita paakazadza uve mumabots mm. ndo paanotanga kusangana nevakomana avo vakanga vari so violent but now they have been converted mm. anyora also bhuku rafirst john ndiakanyora bhuku rafirst john uh, bhuku rasecond john nebhuku rathird john um, is a disciple of jesus ndiye wekupedzisira kufa pamaapostles akafa nemakore mangani um, i'm not sure with the age but it, uh, should be around 80 i've not yet researched well on age but anga asiri hera iri wa nababa guti kana mambonzwa nyaya baba guti kuti baba guti vanoti vakaenda ku, ku, ku israel vakaenda paguva rajohn kana ndisiri kukanganisa ndi james ari kana john but painzi pane wana akararama makore john akanga ari panonzi paisland of patmos mm. so time yaipersecutwa maapostles ma mm. they were all killed mm. so iyewo so akabatwawo akaiswa mucrude oil crude oil yanga yako nenguva ine eh, yanga yatoko yanga yatoko boiling oil bva akandwa imomo mm. but haana kutsva akararama akararama like uh, kuriro kwakaitwa shadrik mishik nabednigo uh, ndobariro wakaitwa namwari kuchine vatenderi vari kurwirwa namwari zvelevkana nesu mazuva ano kune maaccident tinongobuda tinongosiyana kuti ndepapi waita vamwe varitoati kune maaccidentbishop mamanje vanga vaine accident bishop eh. maponga mukavata vasa vamwari akarwi kana akarwirwa it depends also namwari zvinodependa namwari waari kurepresenta mm. kana ari kurepresenta mwari wokudenga watinoverenga yes of course mwari anokurwira asi ukaescapa death by a whisker zvinorevei as kunhu shoko ramwari zvinhu zvese zviri kuitika panyika pana pa zviri uh, influenced by two spirits mm. either the devil is influenced the event or god is influenced the event but whatever zvatinenge zvinotiwira muupenyu malessons because mm. also god communicates in, in every situation mm. so zvakuda munhu akachenjera kuti azive kuti sei ndararama apa mm. sei hapana pukunyuka apa sei mm. you know ndimwari anoita zvinhu zvese mm -hmm hanzi is god who worketh in you both mm. to do and to will saka ndimwari anoita zvinhu zvese saka you cannot exclude god even wakabuda maaccident mm -hmm. god is communicating pamwe ari kutishamwari nguva yako yakufamba mm -hmm. pamwe ari kukusvitsa parufu kuti uite madecisions ako because pakupedzisira even ana alexander the great mm. eh, vakanga vachifunga kuti they cannot be congat They were even conquered by a, a cup of wine. Mm. You see, so but akufa akazonoti is nothing because paunosvika padeathbed unozoona kuti mwari ndiye mukuru ndiye ega unogona kudedza so even ana hitler pavanga vane pressure vakazotaura kuti ive tried to conquer the whole world mm. with uh, war and blood mm. but uh, jesus amazed me he conquered the world with love so mm. at the end of the day mm. kana na Karl Marx mm. vakazonyora the Karl Marx revolution mm. you know vakazonyora bhuku akutaura kuti haa kudenga kuna mwari varume Mm-hmm. but why is it ukatarisa mabhuku iyaye ana Karl Marx ukatarisa mabhuku ana mm, Charles Darwin anachii It seems like matheories avo nemascientific eh, ndinga vakaita they are more amplified than part yavanozonzi vakaita confession yekuti haa ah, inini ka ebhozi eh, nyika ino inofarira nhema even waudzwa kuti ah, idzii ah, nhema kune vhesi inoti lies are sweeter than honey saka kuvakuru vakanga vati rume risinganyepe harirori riripo here rinoona risinganyepe hakuna saka makanyepe remamangarora ya of course

Hanzi nebhuku raBaba Guti kuremekedzana kunounza uchi humwari. So kana muchida kuti murambe mine godly friendship pakati penyu nevani naye vamunomutamba naye respect is paramount. So muvhangeri we are still moving with the message yema end times ende eh, tene tichitaurawo mabhuku iyo amataura anotaura nezve nguva yekupedzisira particularly yeah. now looking at the book of revelations zeroing in on the issue of the battle of armageddon okay. context iripo iri kubva pakuti izvezvi there is a war ichiri kunetsa izvezvi israel usa and iran and it seems like the whole middle east the persian gulf eh, has been plunged into turmoil ana lebanon ana uae eh, mahutis maproxy army machii ingori fights after fights ndaitoona tumavideo tumalego tumakatuni tiri kugadzirwa neiran you'd see kuti hondo iyi kwavari ka it's not just a territorial fight yekurwira futi tichiita sei they are now putting macartoons ari kuratidza mapicture ana bafomet ana bow mhm. vachiti unvachiti ari kushandiswa nesatanism vachiti vashandiswa nabow vachiti ari kushandiswa neevil world and chi which gives me the picture yekuti This is more than just a war. Haisingori fight. The fight iri spiritual. Saka uridza mvhangeri panapa kuti timboti hondo dzakadai ndo the battle of Armageddon here. It's what many are implying online. Mongoti. Yeah, even Pakaya World War II. Ah, vamwe vakafunga kuti neworld war one vamwe vakafunga kuti ah, thats the battle of armageddon there were many wars if you look around ah, the world vanhu vakafunga kuti ha hondo idzo nehondo idzo mm. um, its battle of armageddon but you need to understand izigo kuti the devil also delights in war because anozoti vazhinji vanofa vasina kusarudza satani anotofarira hondo kuti mukurumidze mafa eh, munofa musina kuwana mukana wekusarudza jesu semufariro anongoita maaccident eh, so the devil delights in bloodshed mm. because anozoti vakawanda they will be swept masses are going to be swept to hell mm. because havana ku havana kusarudza havana kuwana mukana wekuunzwa vhangeri saka hakuna hondo yese ko jesu namwari unonzwa chinzi jehovha wehondo haafariro hondo ene ya mwari ano but hondo dzamwari handiti its battles for mwari haauraya munhu saka mtondo tosauraya no no no kana achinzi jehovha wehondo mm. hondo yamwari kugadzira tafura pamberi pawadzivisi kuti unodyawo mune hondo dzaiendwa dzaitonzi eh, vanhu vatikuenda hondo ichinzi this is a righteous war yeah of course mm. Well, you see Old Testament things that you are reading are, um, are a, a picture mm. of what it means mm. kumberi pamweya because old testament vanhu vari panyama new testament vanhu vapamweya old testament vanhu vakuramba nemasimbus new testament vanhu vapamweya old testament zvinhu zviri literal new testament zvinhu zvaspiritual so zvakangonyorwa if you read um, romans 15 kuti zvakanyorwa zvakanyorwa kare zvakanyorwa kuti isi tidzidze kuti tisimbiswe padzidziso iro pamagwaro so what you are reading in old testament mwari adangoratidza kuti kana ukaita chivi cheupombwe mm. pakupesera rufu mm. satonzwana romans 6 vese 23 mubairo wezvivi rufu mm. but now zviri kutoexecutwa justice iri kubva yatopiwa ipapo so that you get the meaning but also mwari ada kuti uone kuti paritika zvinhu satani also ari kuinfluenza vanhu achida achida but pakupedzisira munhu anozofiramo saka malessons abrahamu akaita barika ilisten achiinfluenzwa nemukadzi wake abrahamu haasiri akandoda mukadzi wechitu mukadzi ndiye eh, mukadzi ndiye abrahamu anga ari nepfungwa yekuti one man one wife mm. up to 100 years mm. akaita mwana ane 100 aiva nemukadzi one chete and he was persuaded by sarah mm. inosaka totodzidza kuti vakadzi vanogona kuitira drama iroo sabhaibheri wa new testament ana kuti varume because makawerenga nyaya yeold testament mune evidence yevarume chigarai nevakadzi nekuziva mm. kuti midziyo midiki mm. ichine simba kuzaivhesera ikuti iwe wakawerenga pamusoro enge chitoti sasara aiti kuna abraham she mm. zvino mm. ima wana wake nhasi saka iri kuti pane zvamakadzidza kumashure mm. chii warume chichenjerai saka we take lessons old testament ringotibatsira kuti tione kuti god also will perform justice saka jesu manje ava munew testament anoshandisa maanalogies aya sepamazuva anoa sepamazuva esodom and gomora saringoti go and learn mm. saka old testament iri kungopiwa as my examples mm. yeah. of the reality weare going to face in the real spiritual world saka even mukadzi wesamaria anga akuti hanzi madzibaba edu ainamata mugomo regeresaremu mm. asi john 4 john chapter 4 asi imi muri kuti tiende eh, vajudha muri kuti kana jesu ayewa mhai nguva yakwana nazvino nguva yasvika vakunamata baba mm. vakumunamata mumweya nemuzvokwadi time haisiri kuenda mumakomo haisiri kudzika kujerusalemu haisi yekumhanya negwai taamumweya mm. saka pava kuti miri yenyu itemberi yamwari saka bhabhiloni raunzi bhabhiloni rawa mubuku rarevelation rapa mweya muchitaura kudaro mukuedza hure hure tikaenda kugomo kwakatoshata since jesu akati ichasvika nguva yekuti hamusi kunonamatira mugomo umu kana kuenda kujerusaremu aiwa hazvina kushata but hande chinhu chekunyanya batisisa mm. kuti ukaona vasina kuenda kuti mwara mwara ane nguva yatisangana vanhu kumakomo mm. saka ukaona na hebrews chapter 1 inoti mwara akataura kare kumadzibaba edu mm. muvaprofita ane migove mizhinji nemitovo mizhinji mm. asi iko zvino pakupera kwenguva akutaura kwatiri kuburikidza najesu mm. kare pamadzibaba edu akashandisa mitovo mizhinji mm. nemigomo mizhinji mitemo mizhinji kuwasangana kumakomo migomo mizhinji imaporofita achitumirana zaana yokuya nehosi yakava nechifeve saka yakugona kuti anzi ndakuiwa nechifeve kuhosi a waiwa mitoo mizhinji nemigomo mizhinji nemwari akaita izvo kare patiko zvino ane strategy yekushandisa jesu ladies and gentlemen ndiwo muvhangeri vatinawo panapa tichimbodzika nenhau yemaend times anenge achiitika aya you send your questions to the number that will be showing On the screen, Muvhangeri, tiri kudzoka panhau yeBattle of Armageddon. Mati zviri kuitika kuMiddle East haisi Battle of Armageddon. No. Asi zvinoreverera kuti hazvinei nechekuita nenguva dzekupedzisira or nechekuita nekunamata or zvinhu zvemweya. Yeah, of course. Uh, zviri kuitwa Middle East. Mm. Yeah, of course. Because zvakanyorwa ka. Kuti kuchava nevanhu rudzi ruchamukira rudzi, ushe uchamukira ushe. muchanzwa hondo munzvimbo zhinji isi so zvine chekuita nekuguma kwenguva mm. but eh, bet of amagedon atiri kuona mubhuku rarevelation mm. tiri kuona pana chapter 16 from verse 13 to verse 15 mm. that's where the context is yes ah, bhuku rarevelation its important kuti vanhu vazoziva kuti bhuku rarevelation rakamira sei its structure ah, rinofamba sei so that vagona kuinterpreta zviri right but ingotora word rekuti amagedon rinogadzira nemawedzi two muhebrew mm. because rakatonzi its a hebrew word pavhesi mm. mm. uh, ah, mawedzi aya ndi ham namegido ham megido ham megido eh, ham megido zvinongoreva kuti the mountain of megido oh, the mountain of, of megido, megido. saka its a war iri kuitwa pamountain of Megiddo. Now, when, when you just take what I wrote in Mountain of Megiddo, yeah. you see um, the book of Revelation also is the book of Old Testament mm. in the New Testament. Old Testament in the New Testament. Zvatiringotaura tiri kuti zvakawanda zviri mubhuku raRevelation language yacho ilanguage yekuold testament so for you to understand the book of revelation unofanira kunge uchiappreciata language yekuold testament zvokuti ukavafura mubhuku rarevelation uchanzwa kuti mune bhuku riri sealed rine maseven seals mm. kana wakaenga bhuku radaniel chapter 12 verse 4 mm. you know what it means yes. because daniel anzi seal the book mm. kana wakaerenga bhuku raezekiel mm. anoti akanzi handiende pamuninda wasekuru wako hamane uri paanatoti mm. kana wasvika ipapo ucharora book unodzikinura because iwe ndiwe une simba rekudzikinura mm. eh, nekuti panoda hama yeropa kingsmans redima and pakanzi panoonekwa book rine chisimbiso thats old testament saka unoda kutsvaka kuti ho oh, ukaona book received mm. language inoreva kuti pane munhu ari kudzikinurwa nehama yeropa so you read the book of revelation zoti o oh, saka context iyi pari kuonekwa book in heaven mm-hmm. saka zoti a ah, panofanira paine hama yeropa yanga iri kudzikinura wanu mm-hmm. ndo ine right saka chizo ndakaona gwayana rakanobata bhuku so you know kuti gwayana ndiyani old testament and uchikonekta nenew testament waziva kuti gwayana ramwari rinobvisa zvinhu zvenyika ndi jesu achionekwa najoni chapter 1 verse 29 so when you read um, so the book is actually eh, depicting itself back to the old testament mm -hmm. saka um, megido zvikanzi chikomo chemegido yeah. megido ukaverenga bhuku rajudges ra rinokutaura yeah. hondo yakaitika pakati pasiseri nadhebhora mm. yakaitwa in, eh, in the valley of megido yeah. saka Ah, Megiddo is a valley inowanikwa kuold testament why did they choose a valley to be particular eh, saka mm, now armageddon mm. zvinoreva kuti the mountain of megiddo mm. saka so, eh, kuinterpreta kuri kore kuti the mountain in the valley of megiddo mm. saka the war of armageddon it is a war which is being fought one mountain iri pa iri muvalley of megido saka you then quickly go pamap otarisa kuti muvalley of megido mune mountain here the only mountain that you find amazingly muvalley of megido is mount camel All right, all right, all right. ndomuvalley of megido mune mount camel and you ask yourself kuti pamount camel mm. chii chakamboitika you see aka pamount camel arasika mm. pamount camel ndo pakaenda elijah elijah nemafalse prophets abao right. elijah ndopakasangana najezebel mm. ndopakasangana nevaprofita nemabhau 850 mm. prophets mm. ndopakasangana najina ab

Bhaibheri ringoti zvakaitika paMount Carmel mm. ndozvichaitika also paBattle of Armageddon. PaBattle of Armageddon. Saka Battle of Armageddon is when you are going to see uh, the spirit of Jezebel mm. manifesting the spirit of Ahab, manifesting the spirit of false prophets, manifesting. As we see now, ukaenda muOld Testament, ukaverenga, unozonzi time iri kuya Elijah, mm. kwangu ne two types of prophets. mm. kwakune maprofita ayanonzi aigara mubani akavata tsvimbo mm. achinamata mubani mm. vaiva 400 profits vaishandisa tsvimbo vari mubani mm. then zvonzi kanzi vamwe 450 vakanga vachidya mutemberi najezebel ukangotora izvo ukangoda kuzviaplai ko zvinhu zvisva zvabuda uchaona kuti shuwawo tine vari mubani yes vakabata yes. tsvimbo Alright, alright. Ska battle of Armageddon iri kuitika rini uye tinoiona sei kuti iyi ndo hondo yeamagedhoni eh, is it something that chati chatotya kudarika zvatiri kuita hondo yepairani yes so when you read nyaya yaelijah uh, pamound camel na na na naapo najezipe tsimu yacho yanga iri kuti mm. nhasi ngatiratidze kuti mwari wechokwadi ndiani yes kana jehovha ari mwari mumunamatei mm. mm. kana bhaari ari mwari yes mumunamatei right. it is the battle of gods one representing god and the other representing the devil himself mm. saka bhuku rarevelation riri kutipawo zvinhu izvi kuti tine shato tine chikara nemuprofita wenyepa saka riri kuti history will repeat itself yes. though we know kuti human beings always repeat history yes. saka tichaonawo mweya weshato wechikara womuprofita wenhema seab jezebel nevaprofita venhema then god will rise elijah mm. to come

So bless you. Iripo, uh, right? Uh, Malachi chapter 4, verse 1. Okay, so there is a prophecy, Malachi chapter 4, verse 1. Tarira zuva rinouya rinopisa sechoto. Apa vose vanozvikudza navose vanoita zvakaipa vachava samashanga. Zuva rinouya richavapisa rikasavasira mudzi kana divi kana davi ndizvo zvinotaura Jehovha wahondo. So inonzi the day of the Lord, Old Testament. iri kudepicta the second coming of jesus vese number 5 zuva risati rauya tarira ndichakutumira muprofita eriya zuva iro rajehovha guru rinotyisa repamusoro risati rasvika iye eriya achadzorera mwoyo madzibaba kuvana nemwoyo vana kumadzibaba kuti ndirege kuuya ndiro yenyika nekutuka saka thereis an elijah whois being promised mm. mubhuku ramalakai mm. pachapter 4 kuti ari kuuya before the second coming of jesus so you, when you read the bible youare going to find uh, three elijahs eh. tinowa tinoti the historical elijah mm. kana kuti the old testament elijah old testament elijah uh -huh. then iye is the historical elijah eh. then tinowa tinoti isusu the new testament elijah the new testament elijah kana the prophetic elijah uyu ndijohn the baptist he is also an elijah we find that information pana luke uh, chapter 1 yeah. achiprofitwa mm, vabereki vachiudzwa zakari achiudzwa nagabriel mm. anonzi panapa e, nekuti iye mwana uyu achava mukuru pamberi pashe haangatongomwa waini nezvinobata yes. achazadzwa nemweya mutsvene kubva mudumbu ramai vake achadzorera vazhinji vavana vaisraeri kunashe mm. kunashe mm. mwari wavo achafamba pamberi pake nemweya nesimba raeriya mm. kuti aite sei kuti adzorere mweya madzibaba kuvana mm. navasingatendere kuuchenjeri hwokururama Yes. You see, from, from this verse, mm. there is also a prediction that John is Elijah. Elijah uyo asiri here anoparidzwa nevamwe vaparidzi ana prophet philip kaku nevamwe vanouya vachiti tisu the elijah of our time okay. here watachauyaso ndozvandida kuti titange kuestablisha so you see ndatini tina elijah wekuold testament tina elijah weku new testament mm. uh, who is john the baptist mm. then tine watinoti the apocalyptic elijah apocalyptic elijah kana the final elijah ska elijah eh, wemunew testament ndijohn the baptist john the baptist akazvitaura nemashoko ake saka anga tionzwe kuti ishuwa here kuti ndiye zveshuwa apa ingirozi kutaura nevabereki vake mm. jesus also confirmed mm. kuti john the baptist was elijah mm. uh, mateo chapter 11 vhesi 11 mm. zviri kwazvo ndinoti kwamuri kuno vakaberekwa nevakadzi hakuna kumuka mukuru kuna johani mubhabhatidzi asiri muduku muushe wokudenga kana ari mukuru kwaari kubva pamazuva ajohani mubhabhatidzi kusvikira zvino ushe wokudenga hunopambwa ana mapambi vanohutora nesimba nekuti vaprofita vose nemurayiro vakaprofita kusvika pana johani Kana muchida kuzvigamuchira, ndiye Eriya wakanga achinzi anozouya, ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe. Yeah, ndiri kupanzwa. So John ari kupiwa reference naJesu kunzi uyu ndiye Eriya. Saka tatoona Eriya wechitwo ari kunyuchi testamentold kutanga watoziva waya ku testament old testament elijah and we need also to still establish kuti vana eriya vanofanira kuita three chete ona tavafanira kupfuura avafanira kupfuura rega tiverenge vhesi kuti shuwa dere um, but mwe eriya akauya wechitatu ndeupi ndozvanana kuti tichitarisa manje mm.

Yeah, so you see also uh, Jesu anga pamboonekwa Moses na Elia. Kwamaka ah. akaburuka Moses na Elia paya eh, Jesu akataura navo. Moses akanga aburuka achimirira vachaenda kudenga through death and resurrection. Elijah anga aburuka achimirira vachaenda kudenga vasina kufa. Because Elijah akaenda kudenga asina kufa. Moses akaenda kudenga achimutswa kwawakafa. So the one was representing those who rise from the dead. the one is representing those will be alive panjira yajesu mm -hmm. saka aburuka manje verse 9 zvino vakati achiburuka mugomo jesu akavarayira kuti vasaudza vanhu zvavakanga varatidzwa kusvikira mwanakomana womunhu akaamuka kuvakafa vadzidzi vakamubvunza vachiti vanyori vanotaurireiko vachiti eriya anofanira kutanga auya mm. tinonzwa ayo mharidzo yevanyori nevafarisi vari kuparidza kuti eriya elija must come vanyori mazuva ano tisu senchinonyora nyora akati kwavari ah. eriya achauya hake kuti avandudze zvinhu zvose thats in future tense eriya achauya hake kuti agadzirise zvinhu so there's elijah anonzi najesu achauya hake haa ah, don't wari nenyaya eriya achauya elijah ukam haa kuti agadze zvinhu zvose asi ndinoti kwamuri imimi eriya akatosvika zvanzi ana eriya wari kuti achauya this is very important detail vakamubvunza vakati ko vanyori vari kuti eriya achafanira kutanga auya zvakamira sinya eriya yes. kuti mharidzo yatiri kugarira panapo yakanga itori mharidzo yaiparidzwa in the time of jesus even masinagoga it was a message vakatoona message yo isina kuuya vakatobvunza yes zvikanzi zvikanzi najesu eri vanoti eri anofanira kuuya zvakamira sei nyaya yaelija vanga vari confused naelija vakanga vaona mugomo achitaura najesu akati kwavari eriya achauya hake kuti avandudze zvinhu zvose kuvandudza zvinhu zvose that's revival mm. kuvandudza zvinhu zvose that's reformation mm. ndowarinenyaiwa anogadzirisa zvese acha clear road ichachena achavandudza pese pakakoroboka because even elija pamount camel vechino takasvika akatora matombo ano aisraeri akanga aputswa akatanga kuvaka aritari yakanga yadonhedzwa that's revival that's reformation mm. akati kuvana vaisraeri swederai kuno mm. you see so tisakuti ah, pane mapillars achaputswa mm. muprocess but kana nguva yakunopera sezvataona malakai zuva guru rajehovha rinotyisa sati rasvika mm. hausende elija to come zvikanzi panapa iri yacho yake kuti avanze saka akabva mutime yevadzidzi kwakuenda mufuture tense ah. ndobva azoti asi ndoti kwamuri eriya akatosvika imimi munguva yenyu eriya akatouya saka iri akauya munguva yevadzidzi ndiani vhesi namba eh, twelve zvino vadzidzi vakanzwisa kuti akavaudza zvajohani mubhapatidzi yeka handiti vakanga vabvunza elija mm. Jesu akati imi Eriya wenyu akatouya. Mm-hmm. Vhesi inoti asi havana kumuziva vakamuitira pavakada napo. Kuna Eriya achauya. Mm. Asi imi munguva yenyu muna Eriya wamakapiwa. Mm. Vanhu vanotomuziva vakamubata rafu. mm. zvikunzi vadzidzi vakaziva eriya akauya zvikanzi ndijohani mubhapatidzi vanhu vobva vanenge vachiringa magwaro vachiti all scriptures they talk about jesus vanobva vati ano havasi ana eriya vaitaurwa nachii ndijesu aitaura jesu wacho ndiye ari toconfirma saka there is a, the, what you find there's an elijah wokoti chitament chiri kutaurwa panapa is not a physical man it is the spirit and the power of isina kachitanzi achafamba in the spirit and the power of elijah kana kuti simba raanenge ainaro isimba raelijah elijah anga asingatambe elijah anga aine straight message ine straight testimony you can find that mubhuku rafirst kings pane mambo anonzi hazia amene akanga adonha pamusoro pemba Hameno zvaaiita ipapo. Eria akanga achityisa ka. Wanhu waiti wakamunzwa kuti ari kuburuka nemugomo waitiza wachienda kana. Inda. Because Eria aigona kuti akasangana newe wototi moto ngauburuke ukupise. Mototsva. Ko ndeupi uyu wekudedza ma, mapere akasvikunodya vana vanga vasina. Ndiye Elisha. Uyu ndiye Elisha akanga aine double portion. Vanga ine short temper vese. Eh, eh, vanga vasingade drama. Saka uyu akanga atuma wanhu kunobvunza mambo Ekroni. yeah. kuti ndichararama here saka vanhu vakaita munyama wekusangana naeriya muroad mm. so let's read that first kings chapter 1 eh, verse number eh, eh, 3 yeah. asi mutumwa wajehovha akati kuna eriya Mutishipi, simuka undosangana nenhume dzamambo waSamaria, uti kwavari, Asi hapana Mwari here pakati paIsraeri zvamunobvunza Bhaari Zebroni, mwari waEkroni? Nhai zvanzi naJehovha, Haungaburukezve pamubhedha wako. Ipapo nhume dzakadzokera kwaari, iye akati, Madzokereiko? Ivo vakati kwaari, Mumwe murume auya akasangana nesu, akati kwatiri, Endai, mudzokerai munoudza mambo. kwakutumai kuti zvanzi najehovha asi hapana mwari here pakati pani paisraeri naizvo haungaburuke zviri pamubhedha wako asi zviri kwazvo uchafa andadzoka because tatoudzwa nemurume kuti ene muudza munhu iye akutumai kuti uchafa yes. e, akati kwaari mharidzo iyoyo ichiriko here yekuti unosvika unoudzwa kuti uchafa ah, tofanira kutoitaura ichi tinotokutaurira veseven akati kwavari murume auya akasangana nemi akakuudzai mashoko aya anga akadiniko zvikanzi ndiipei description yake munhu akuudzai vakamupindura vakati akanga ari murume akafuka nguo yemvere akasunga chiuno chebhandi cheganda chiuno chebhandi remuganda chiuno nebhandi reganda iye akati kwaari ndieriya mutishipi zvikanzi murume yanga akafuka nguo dzemvere aine bhandi reganda mm. unzwa ere dressing yes. ane nguo yemvere nebhande reganda mm. anzi zvikanzi ndiaria mutiship hembe dziri kutaurwa idzi ndohembe dzanga dzakapfekwa najohani mubhabhatidzi aria mutiship idzi akanga aine bhande reganda muchiuno nenguo dzemvere ukaverenga eh, matthew chapter 3 vesi number 4 iye johani akanga aine nguo yamakushe emvere dzamakamera nebhani reganda muchiuno chake even john the baptist aipfeka saelija yeah. saka john is the second elijah because first elijah the old testament elijah the second elijah john the baptist the and third the elijah, elijah the apocalyptic wataakuona mubhuku rarevelation kwete kumuona physically like this but when no, no, the power and the spirit yeah. the power and the spirit in John. John was not a physical Old Testament Elijah. Yeah. But the power, the mutumwa akati simba richashanda maari. The work that was done by Elijah. Mm -hmm. The same work here on John. Those same work also richaitwa the final Elijah. Because pari kuya Elijah uko Testament waporofita wenhema wangu apo. Mm -hmm. Pari kuuyawo so John the Baptist, vaprofita venhema vakanga vapo pakati paIsrael. Israel yakanga yakurasiswa. Pari kuuyawo the final Elijah, panyika pachange pane vaprofita venhema. And we see this is time when Elijah must rise. Because vaprofita venhema also vawanda. Yes. Ukaverenga panguva ya Elijah kutanga vaprofita vacho vakanga vari two types. Yes. Wemubani newemutemberi. mm. ende ukatasa nguva inewo voswa uyu tinewo mubani futi inewo mutemberi vemubani munobvira mapostori kwamakabva ofcourse then vemutemberi mukureva maroma here kana kuti ah, masda or anyone anokupinda muchechi vazhinji vari ku ende hanzi vemutemberi vakanga vachidya naye jezebel vaprofita wese vanoita zvichingwa mutemberi prosperity gospel vaporofita mutembera hmm. ladies and gentlemen mukuinzwa nyaya iri panapa yatiri kutaura namuvhangeri evangelist marufu yethe battle of armageddon tikuramba tichitarisa tichiona kuti iran israel usa war haisiriwo the battle of armageddon but ndo hondo dzakataurwa kuti mumazuva ekupedzisira muchanzwa guhu rehondo Tochidzoka pabhuku raRevelation mune izvo zviri kutaurwa about the battle of Armageddon. Muchiverenga bhuku iri, how near are we to the battle of Armageddon? No, the battle has already started now. Mm. Yatangira wapi mvangeri? Hondo yatanga why because listen. No. Wanofanira kunge wachi the only person who's missing mm. paMount Carmel because that is not out the mountain of Megiddo, mm. which is the Mount Carmel. The only person who's missing is Elijah. But the false, pro- the false prophets are ready to fight. Musoro wa Elijah ukaverenga ku Old Testament hanzi apedza hondo zvakanzi ari pakameo jezebel akanyora akatsamba akati vamwari ngavandiroyo kana ndikasadambura musoro wako sezvawaita waprofita wenemoabhari elija ndopaakatiza elija akatiza akaenda murenje akasvika akataurira mwari pagomo mwari akamuchigadzirira akanoti so anoita elisha achitsvagwa ndobva achienda kudenga nechamupupuri elija akaenda kudenga musoro wake usina kugurwa kurwa kuti elija akasiya chikwereti panyika chekugurwa musoro johani mubhabhatidzi munew testament akupfeka mweya waeriya une chikwereti chemunhu asina kugurwa musoro hanzi it is appointed to many to, to die and now john right. the baptist was executed right. but we know kuti he was just a typology akanga ari mufananidzo because kuna eriya chaya anozouya the, the battle of armageddon at mount carmel we see kuti the false prophet mm. is already working yes muprofita wenhema nemweya uri paari mm. atoshanda nyika yarasika mm. nekuda kwavaprofita venhema aiwa ladies and gentlemen hanzi vaprofita venhema nyika yarasika manje toona sei kuti uyu ndewenhema no, we've, we've said it and said it and said it again mm. kana mm. vari kuteerera mm. vhesi inoti musatenda mweya yose yedzai mweya mm. test the spirit iyo kune vaprofita vangani kuziva amene wawaruda kuchenura iwewe mubvunzo watingoona ndikuti wakamuedza here hatisuda zvekuti anzi saka muri kuti nhingi iwewe wacho wauri kufunga iwewe neanonzwa nhasi makamboigara pasi here mukaedza maporofita anema rega ndikuverengere zvimwe zvinoitwa namaporofita anema vandasei in short ladies and gentlemen eh, dadzati ane song yake yakaimba yaiti panapa panapa panovhurwa magwaro pano pano muvhangeri nei muchifarira bhaibheri reshona kudarika rechirungu because ndiri mushona even kana gabriel paakaburuka achitaura na, na maria mm. anataura naye nechirungu mm. akataura naye nehebrew language gabriel anasvika akati kana usinganzwi chirungu amene tichaita sei akataura naye because god language is also a special machinese angu yakuna anenge achingorwa nyihoma sheshe nangu ari munosvika munhu wese takutomutedzera

eh, pana parotora muporofita wenhema eh, ari kurasa wanhu eh. wanhu vanenge vasina kuwerenga eh, eh, nyaya yacho so mm. rega ndiwerenge panapa ndi eh, tinzwa kuti bhaibheri eh, eh, eh, rinoti chii ah, ndikuwerenga chapter 23 eh, verse number eh, 13 mm -hmm. kana verse number 15 yes. unoverenga paunoda eh, verse number 13 vhesi 14 mm. kuvaprofita venhema ndakaonawo chinhu chinonyangadza mm. vanoita upombwe muprofita wenhema chimwe chinoita kuti uzive kuti munhu ifalse profit mm. upombwe ukangoona munhu anoti muprofiti asi achiita upombwe muprofita nembwa vanoita upombwe nekufamba nenhema kufamba nenhema kunyepa too much mm. vachisimbisa maoko evanoita zvakaipa we don't test that's the only way yaunoona ukanoona muporofita wenhema achiita upombwe ukaona muporofita wenhema achifamba nenhema ukaona munhu anonzi muporofita mm. akasungwa neupombwe mm. ukaona munhu anonzi muporofita mm. achitaura nhema ukaona munhu anonzi muporofita achisimbisa maoko emunhu anoita zvakaipa ziva kuti wasangana nemuporofita wenhema vhesi number 16 mm. zvanzi najehovha hondo regerai kuteerera mashoko avaprofita vanokuprofitai eh, nekudzidzisai zvisina maturo vanotaura zvavakaona pamwoyo yavo zvisina kubuda muromo wajehovha vanoramba vachiti kune anondizvidza jehovha akati muchava nerugare mm. uye kune mumwe nemumwe anofamba neukukuti hwemwoyo vanoti hakuna chakaipa chingakuwira anzaka vanopreach peace kune vanhu vanondimukira aiwa don't worry ah, the lord loves you they peace they preach peace mm. where there's no peace yes. zvikanzi wanototi kuchava nerugare zvikanzi vanoti kune mumwe anondifamba neukukutu hwemwoyo wake hapana chakaipa chakuira no more disappointments will follow you no more uh, poverty will follow you mm. no more death will follow you mm -hmm. even munhu asina kukama namwari yes. by the izvi rufu how can you promise peace where they sin not it this is the work of elijah to come then because is the battle between truth and error saka iri anofanira kuya omira pane muprofita wenhema otanga kudhonzana naye saka the only person who is missing mm. now mm. is elijah because elijah anotengesa airtime elijah nditi operate about us what you should come with the ah, mighty elijah ari kutsvaka mari ka kutsvaka kechi ka elijah ari kuchinja kechi elijah ndi money changer izvi ndikuona hapana ari kubirira mwari izi but chikara chatomira muporofita wenhema neshato zvatomira these are terrible creatures you find in the book of revelation but elijah unfortunately is still missing once elijah stands i want to tell you then the battle will kick off ayo ladies and gentlemen ndo mvhangeri marufu atandinawo because of our time mvhangeri yes. chingofambai nesu mbijana mbijana muchingotiudza malast words concerning this message tobva tapfuurira mberi pamberi apa tichipfuurira nethe battle of armageddon probably by the time youare going to watch this video mvangeri hameno kwa vanenge vari saka muchazoona the next show inenge iri virtual mvangeri tenda uh, zigo i think yeah, it's important that we also say to someone ari kudzwanasi the bible is the only safety that we have now mm. safety yedu iri kuwanikwa mushoko ramwari mm. so anonzwa ngaanzwe mm. uh, uh, awerenge mm. bhuku mm. asangowereka bika dzimati po anoti study mm. to show mm. uh, so vanhu ngavaverenge especially mabhuku aya uh, daniel Revelation, Matthew chapter 24. These are important. Daniel, Revelations, and Matthew chapter 24. Uh-huh. These are very important and key books in chapter. Inofanira kuverengwa one because now whatever zvatiri kuona panyika today mm. ino bhuku rarevelation chakutaura nyaya yewaini yebabylon ah, the confusion that will come kuti munhu anozvarwa nhasi because the word babylon rubva paword babel babel is confusion bible also predicts the confusion that we see today kuti munhu anozvarwa ari murume asi achaziva kuti murume akuti ndiri mukadzi munhu anozvarwa ari mukadzi but achaziva kuti mukadzi akuti ndiri murume you see the con that's a confusion kuti munhu anozvarwa wodzidziswa kuti vakadzi vanopfeka so varume vanopfeka so the distinction even the toilet is preaching mm. kuti anopfeka sketi akaita sei anopfeka trouse toilet tinotaura izvo chitoparidza today pari munhu akasvika paya paya is contradicting izvi zvidhori zvepatoilet its confusion confusion is to mistaken one thing from another kuti ukaona bere woti waona hwai mm. ukaona hwai woti waona shumba ukaona shumba woti inzou ukaona nzou woti mosquito ukanzwaro unonzi wane confusion saka the book of also was of revelation speaks to these things the confusion that will be brought by shato chikara nemuprofita wenhema muprofita wenhema rimwe basa raari kuita kuconfusa vanhu that's uri kuona machechi umu vanhu vakumwa doro muporofita wenhema auya akaita izvozvo machechi umu vanhu chechi yaa mabhawa hapasina musiyano because muporofita wenhema auya akaita zvinhu izvi akaisa confusion vanhu vachaziva kuti kunamata kwechokwadi kune dhii neti ndekupi its because elijah is missing on the stage mm-hmm. so you see once elijah comes iyi achati nzira dzese dzakabhenda kadziswatanwa zvemakomba ese akufanira kufusirwa because he will prepare people to meet the lord like john the baptist who prepared israel to meet jesus and elijah must be willing to face the fate of his message because achazoparidza zvingade kunzwiwa nevaprofita nhema achazoparidza zvingade kunzwiwa navo vanodya nevaprofita nhema achazoparidza kune izvo mm. zvichapesana nenyika mukufunga kwayo so yes. you see this is a message that the world must be ready to hear yes. and also this is what elijah must be prepared to do mm. and i hope if he's listening now mm. we are saying we're challenging him also kuti high time elijah kuti auye aite basa rinofanira kuitwa and uh, maybe we can prepare people ziko we will meet jesus when he comes elijah kana uriko your space is here the numbers for you kuti muparticipate in this conversation ndoiri kubuda pascreen and with that we are out bless you amurerwa naitwa nehopa pamvangeri